Kif il-Knisja tista' tikkoreġi jew treġġa' lura l-kredibbiltà tagħha fil-kuntest ta' Knisja li għandha għeġubijiet kbar ta' flejjes u ġid u Knisja li suppost tippriedka il-faqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' Smewwa. Jiena mhux ħa mmur għal fuq il-livell ta' mela kkossanna ħafna ġid fi knejjes, f'postijiet partikolari inkluż il-Vatikan innifsu, eċċetera, u taqbad u tbigħ u tarmi jew tbigħ jew da, eċċetera, biex imbagħad jagħmel ħaddieħor l-istess ħaġa, imma x'tagħmel? Jekk naqbdu nbiegħu kollox għandna biljuni. Dal-biljuni jsolvu forsi realtajiet ta' ftit fqar għal ftit snin u ma nkunux solvejna l-problema. Mhux jekk jiġu investiti sew imma. U ma naħsibx li nafu ninvestu sew. Qatt ma ħa naslu biex ninvestu sew biex insolvu l-problemi kollha. Ara, il-bniedem għandu biżżejjed għal kulħadd. Id-dinja għandha biżżejjed għal kulħadd. Id-dinja, ir-realtà hija dik li hi hekk fuq livell ta' ta' bżonn qiegħda qegħda mal kulħadd. L-uniku problema jiena pereżempju fil-Pakistan. Ehm, il-maġġoranza tal-Pakistani 80%, 85% f'qar ta' vera jien mawx Malti li kapaċi nispjegalu u jifimni il-faqar ta' dak li qed nispjega meta nitkellem fuq il-faqar vera. Xi ħadd immaġina għada fil-għodu ma tafx ħatat it-tfal għal breakfast inti. Qatt ma wasalt hemmhekk. U nispera li qatt ma tasal. U m'għandu ħadd jasal hemm. Mhm. Dik id-differenza li jirċersu, li ħadd m'għandu jasal hemm. Li tkun miżeru mhijiex il-predikazzjoni ta' Ġesu, assolutament. Imma li jkun hemm komunità li tgħix li taqsam kollox biex ħadd ma jgħix hemm, biex tieħu ħsieb l-oħrajn. Dak huwa l-betu nittoħra s-sitta li jmiss. Kollha marbutin propju ma kif tieħu ħsib il-kollox. Il-parametri ta' dik il-komunità. Imma li jiġu li tbieħ, li tbieħ, għal nisbod dik l-oħra, li tbieħ u solvi problemi, ma naħsibx li dik hija soluzzjoni, hija soluzzjoni. Imma li issa tista' tibda taqbad dal-Vanġelu tibda ta' kasu tgħixu fuq dan il-livell, li tibda toħloq komunitajiet fejn Komunitajiet minn parroċċi li jqogħdu jaqbżu quddiem xi statwa u ferħanin fuq dan il-livell u ġibna r-reliġjon tagħna bħalli kieku dik xi iktar ħaġa importanti jew l-iktar ħaġa prinċipali ta' dak li hija r-reliġjon Kattolika f'Malta hemm dawn il-livelli ta' jiena jien m'għandi xejn kontra kulturalment is-sbuħija ta' festa u jien nħobb il-marċi, jien nħobb il-, inħobb in-nar, inħobbhom. L-uniku problemi li għandi li huma marbutin ma' knisja jew marbutin ma' parroċċa jew marbutin ma' qaddis. Dak il-problemi li għandi. Bqija dawk kollha huma sbieħ. U bdejt nifraħ meta bdejt ngħid ara, mela l-imġarr qed jaħsbu jagħmlu l-Ġimgħa jew l-ġurnata tal-frawli, ż-żejtun taż-żejt u eċċetera u qed joħorġu, qed nifraħ għax ir-raħal qed joħroġ xi ħaġa li hu ta' raħal kulturali għalih. Imma li għadna fuq dan il-livell tal-knisja tagħna Jew l-fidi tagħna hija fuq livell jien mill-Marsa. Għana xi ħaġa qatt ma għatta mkien u ovvjament minnu minnu mill-Marsa. U forsi l-kapuċċini mhux ħajħdu għosbija. Imma imma jien jenex l-Marsa, l-Marsa għandna Trinità, jiena tifel żgħir dejjem festa kienet fissa li joħroġ toħroġ il-purċissjoni fejn hemm Ġesu bl-ostja, sagrament, u joħroġ għaddej. Bad kizmim, ma kenniex problema ta' xej, bit-triq vera aktar maħmuġa mill-lum, li konna ninżlu l-arku btejna u għaddej ġesu u jibqa' għaddej. And it was simple, it was beautiful, it was spiritual, it was religious. Very religious in fis-sens ta' sabiħa, sens sagru, sex sens sagru. Meta ma stajniex nitbelħu bħal parroċċi l-oħrajn, id-deċidejna, id-deċidejna, imma deċidejt xej, id-deċidew li għamlu statwa. Li jkun nistaw nistaw naqbsu. u nikkummidjaw quddiem Alla, Alla tat-Trinità, u quddiem raġel xiħ. Ġesù ħdejh, li l-unika ħaġa li nafu li figura ta' bniedem li kellu, u ħammiema fuq rashom. And that's a very, very weak, cheap image of, of God, the Trinity għalija, u toħroġ hemmhekk u toqgħod taqbeż quddiemhom.

Parroċċa tagħmel sens meta meta meta hemm komunità fil-parroċċa li qed tuħsib il xulxin. Mela tlaqna.